ya se ni la ta ti dyela vhondo hambi hi xilungu vhondo va ri i vendi huku Yo yes, welcome to Gazankulu Entertainment, Jehombo Swash. Ni vile nakambe hi video yo tsakisa ngopfu ni nghena hi tshinya vantshwa. Eh topic leri eh ku humelela yini hi tshinya vantshwa? Hi tshinya vantshwa good? Are you good bro? So a hi tivi ku what se ku humelela ni tshinya vantshwa tshinya vantshwa phela is a comedian so what is going on a nga va a endla swa swa vu comedy bya yena or something is wrong na let's go and find out subscribe u like u share u comment u tlhava na notification bell leswaku loko ni upload tin'wana ti-videos u kota ku kuma something na wena ku fana na mali ya mudende. Yeah okay let's go xo so nsinya ya vantshwa xo sungula so i rhanga a khomisiwa a hubyeni i nga ri loko va n'wi khomisa hamba va n'wi khomisa va n'wi khomisela ku va a ya ya ya rhwala tihunyi na a hlasela na swiharhi na sweswo swo dya mimpfhumpfha swo fana na sweswiya hi ndlela yo fana na yaleyo se ivi a khomisiwa va vonaka ka video karhi a khomiwa. some sort of like papila ro karhi leri a ri a ri tsariwe timhaka ta ku yena wa ku vitaniwa hobyi ni fanele a tata tlenga ivi a hlamusela laha ku ri if ku ri na loyi a nga ni khomisa loyi ni n'wi tivaka ti ta vuya ngopfu yi ta bola TikTok ivi loko a ha tshamile before a ya a hubyeni va hisa tihunyi ta yena demand loko a hisa tihunyi ta yena a kwata demand a hlundzuka a ya a ba lord within thirty minutes a vuye khale naswona a ka ha ri sweswo ivi a vulavula laha demand a ku no. I va heta a teka nkuma luya a ku mina ni B_N_B la mi going to lawyer ni ya ka ti lawyer lawyering engineering ni ta ni ya loya loyi a nga hisa tihunyi letiwani i ve dyi mani loko a vonaka la a kha a teka nkuma luwa loko a teka nkuma luwa i rivale one thing na yena hi yena a nga tsemelela tihunyi letiya i va tiveka laha lero na yena i nga a teke something a ri se. i vine dman a ndla loyering style yaleyo mixaka yimbirhi leyi lava ku ni pfuna hi mhaka mayelana na tihunyi ta mina so ku na mfundhisi van'wanyana va kombele ku va ri va kombela nkuma ntsena a va lavi swo tala um lowu u ya ka mfundhisi lowu ivi lowuwa wun'wana nkuma wu kombele hi van'wani va n'anga lowu wu ya tin'angeni loko a a heta sweswo um tshinya vantshwa bya sin drinking a tea lana a mixa um i vonaka khani mati ya dimani a karhi a mixa um a karhi a chela masi ya ya vana tiyeni a karhi a hlamusela ku eish a mi swi tivi leswi mina ni swi twaka la swilo leswi nandziha ku tlula mpimo masi ya vana loko u n'wana a ri na vana va yi three swa ku a tsandzeka a nga ma afford masi lama tshinya va swa swi chela tiyeni ivi xi phuza hi ndlela yo fana na yaleyo ivi endzhaku ka nkarhi . vhele hina van'wana ho fana na mina swi teka as a tshinya vantshwa as a just a comedian hi ndlela yo fana na yaleyo u lava ku draw attention ka vanhu va ta ka yena vhele ya ha kota ku kula that name must go a ni artist you know this artist ever then again hi leyi . ya tshinya vantshwa se yi vonaka yi kha yi dya vuswa na phitsa a mi tivi ku mintlhontlho liya a yi dyetetela liya swiharhi leswi a swi dyetetela leswiya swa na tithanyani na tiswitumbela na makhongolozi lama a mi tivi ku a swi lo hela a swi lo hela na enhoveni i vona a kha a dya vuswa na phitsa dee mhani. se loko a kha a dya na vuswa na pitsa a kha a hlamusela ku se a mi swi tivi ku swilo leswiwa swi nandziha ku fika kwihi a kha a dya na swikhavichanakhavavichana sweswiya kwala a twa a twa kahle na yena so a hi tivi vo tala mina wo fana na mina ni swi teke as a okay na dyi mani ne i mhaka ya ku yini i mhaka ya ku he's a comedian a hi loyi a nga ta ta game two na game three va ri mhani nsinya vabya. tsenya vantshwa sacking vonaka a kha a mama bodlhela ra vana a mama swa serious hayi leswiya swa ku huhwa leswiya ivi hi laha gaza yi nga vhela yi ku huuhuu yi hlamala ku pfa tshiki ku nga ku humelela ni dye mesa a nga va se a kha a penga or va lo n'wi loya or ku humelela yini hi ndlela yo fana na yeleyo so a hi tiyisisi kahle ku ku humelela yini mara loko ni langutisa xiyisana lexiya e-e. Maybe something is wrong kwala a nga a nga teka va ri yini a nga teka nkuma luwa a endla loyi a ya ka ti-loyaring engineering ivi va fika va loyelela laha va nga va loyi na yena kwalaya or va tlherisa hi or again a ni ma tsundzuka ku dima after loko tihomu letiya ta ti tshwile va vuye va n'wi donetela swakudya why va nga n'wi nyikanga something maybe I think maybe va n'wi nyike mali. mara hi vulavula hi mhaka ku hi doneteriwe swakudya so ku hi chela tihomu swi nandziha ngopfu hi vona se sweswi ni va ni donetela swakudya hi leswi swi nga la mina ni ni vuleni a video va lava nga donate va n'wi twela vuswikoti phela munhu wa wa ku yivela a tshaha a ta a ta vuya a ta ku lavisisa a swa ku byela ku a hi n'angeni hi ye strong leswaku endla timhaka letiya ta ku. kuma loyi a nga ku yivela kasi yena a nga yivi a tshaha a khoca na n'anga ku yi ta ta kwalano va ku munga wani so i hleketa ku ri swakudya leswiwa nga n'wi donetela la a nga te hi donetele swakudya something is wrong he must ya fane a ti cheha a vona don't eat anything that comes on your way. hi tsaka hi ta dya yona mvondzo yaliya na makhongolozi na hinkwaswo sweswiya na swipamu ha dya na lexiya va ri xi luma nkongo a ni ma xi tivi lexi nghenaka matini va ri xi luma nkongo ha dya tatala swilo leswiya hinkwaswo na swicecerekungwa hinkwaswo so diyimani mina ha tivi un'wana na un'wana u ta dirowa conclusion ya yena ku ku humelela yini hi tshinya vantshwa why se xi vona ka xi kha xi mama na bodlhela ra n'wana. xi kha xi mama strong phela loko vo ku vona u ri a a girawundini a xikarhi ka vanhu i kha i mama bodlhela leriya van'wani va ngo ku swa rhandza va va va hlekelela mara fambi ya ri mama laha vuxakeni laha i mama bodlhela vo vhe va rhwala va chela le ndzeni va ri hayi xilo lexiwa xi jike nghozi lexiwa hi ndlela yo fana yaleyo so no well a mhani nga na to tala a ni tivi maybe is just a comedian tin'wani swi a tindlela to comedian a tindlela na vito I don't know no well.